Artdan aga diýýän-ä. Döwürleň döwürden paryk kän diýilýän çyn-ow. Hümm. Bu görýän gözellikleň hemmesi düýş ýaly. Gaty dogry.
Düýş däldir bu Baýram. Hakykatdyr. Hakykat. Ynha käteler menem durmuş döwür barada oýlanýan. Geçeni ýatlaýan, şu güne ser salýan. Dünýä, döwür düýbünden başgaça. Görýäň-ä bu ýollary. Bir wagtlar bu ýollar nähildi. Indi nähili diýsene. Dogry aýdýaň. Giň aýna ýaly ýalpyldap duran ýollar. Hak aýdýaň Baýram, hak aýdýaň. Ynha bu jaýlara bir seretsene. Bir-birinden owadan, döwrebap gurlan jaýlar. Özüm-ä bir wagtlar sen şular ýaly jaýlarda ýaşarsyň diýseler, ynanmazdym.
Indi gözüm bilen görüp, eşretinem duýup ýaşaýan diýsene, Arslan aga. Beýle durmuşy, halkyny janyndan eý görýän.

Mümkin başlyk. Hä, gel Çary.
Salowmaleýkim.
Waleýkim. Çagyran ekeniňiz başlyk. Çagyrdym.
Işleýäňmi saman? Gel geç hany, otur. Mhm, bolýa. Işler bilen öňreşýäňmi Çary? Hawa, ýagşy başlyk. Haý, bolubilýä. Men çary sen çagyrmagmyň bir sebäbi ba.
Diňleýän başlyk aýdyberiň. Görýäňä, hususy kärhanamyzyň göwrümi gün geldigiçe giňäp gidip otyr. Biziň öndürýän önümlerimiz daşary ýurda deýýäm çykyp ugrady. Tüweleme, buýurma üstüne buýurma, ýetişibem bolanok çary. Siziň ýagdaýyňyza-da düşünýän başlyk. Maňa siziň ýakyndan kömegiňiz gerek. Elimden gelen kömegi gaýgyrman başlyk. Özüň bilýäň, ýurdumyz çalt depginde ösýär. Arkadag Prezidentimiz telekeçilere uly ynam edýär. Siz ýaly iş başarjaň ýaşlar gerek bize. Men seni orunbasar edip saýlajak bolýan. Çary, näme adamdyň? Aý, ýok başlyk. Ýöne men başararmykam? Siz maňa uly ynam bildirýäňiz. Siz ýaşan bolsaňyz işe hyjuwly, ak ýürekli, Çary, sizde öňe gidişlik bar. Maňa bu gün gaty uly ynam etdiňiz başlyk.
Güljemal, meň gep nokatlap oturmaga wagtym ýok. Menem saňa öz maksadymy aýdaýyn. O nähili maksat?
Oglumyzy öýlendirmek üçin Meň göz öňünde tutup ýören maşgalam bar. Waý, kim ol?
Daş ýerden däl. O gyzy menem tanaýanmy?
Beh. Zenanlaň beýle dargursaklygyny aýt. Amanyň gyzy. Onsoň, Aman saňa gyzyny berer öýdýäňmi?
Al aýt, sorag baryny berip, al aýdyň aýt, näme bermä? Aman ikimiz köne dost. Waý, bilmedim-dä, gyzym ýaş diýäýmese. Ýöne Amana bir duýdurdyňmy? Ýok.
Ýakyn günlerde duýdurjak. Onsoňam ogluňa diý. Söýýän diýip ýok zatlary tapaýmasyn.
Eje, maňa şondan başga gyz gerek däl.
Seň meň diýenim näme bolup durmy? Bu meseläni kakaň çözýä. Kakaň öz diýenini gögertmese injalmaz. Oň häsiýeti gaýynatam pahyra çekipdir. Eneňden sorasaň gürrüň berer oglum. Eje, bolmasa eneme diýsek näme? Kakam öz ejesini diňlär-ä.
Men kakaň diýjek sözüni bilýän oglum. Eje bar zady gapyşdyraýaňyz. Mundan öň-ä nirä gudaçylyk etmeli bolsa, aýtsaň bolýa diýýädiňiz. Indi näme boldy? Meňem öz islegim-arzuwym bolmalydyr-a eje. Wah, neme-dä, oglum, men nirden bileýin kakaň beýdip garşy boljagyny. Gözüniň ýetip duran ýeri bolansoň diýäýýä-dä. Eje, menem ýeriň aň-rujuny salyberemog-a. Hanha Balkanam daş ýerde däl-ä.
Bilýän, oglum. Söýen ýürek üçin daş ýolam ýakyndyr. Ýöne olar nähili adamlar? Kakaň saňa aýal gyz saýlap goýdy. Aýal gyz? Kim ol? Ol kakaň dosty. Amanyň gyzy.
Kimiň gyzy? Kimiň gyzyaň eje?
Amanyň gyzy oglum. Aman agaň gyzy? Hawa, Sähra jan oglum.
Sähra? Ýok. Sährany men öz jigim ýalak görýän. Gyz maşgala mekdebi gutardygy ýetişdigi bolýa. Nesip bolsa kakaňynä toý etjek diýä.
How eje, näme gymmat? Indi Çaryjany öýlendirmäge-de wagt ýetdimikä diýýän oglum. Gudaçylyga özüň gidersiň nesip bolsa. Nesip bolsa oglum. Aljak gelinligimizi özüm saýladym eje. Pä, seniň kakaňa çeken damaryň bar bolsun-da oglum. Näme?
Onsoňam o maşgala kimlerden bolmaly? Onuň aslynda bir soradyňyzmy? Gözüň ýetip duran ýer eje. Dostum Amanyň gyzjagazy. Wah olar ýaly bolsa onda bolýan oglum oň bolsun. Hä aýdanyň gelsin eje. Aýdanyň gelsin sag bol.
Salam, Merjen! Salam, Çary! Kän garaşdyrmadym däl? Men seň üçin hemişe garaşmataýyn. Geç otursana, Merjen! Gowumy ýagdaýlaryňyz? Hawa, gowy.

Resul, Resul çaý içjekmi?
Ýok, jigim.
Resul, näme boldy? Ýüzüň salyklaýar. Ýaramajak bolýaňmy?
Ýok-la, jigim, göwnüňedir. Hiç zadam bolanok. Ýüzüňde-ä gowulyk göremok.
Onda meň ýüzümde näme görýäň, jigim? Aý, birhili ynjymy, öýkemi? Garaz, gamgysat bildim gerek?
Bildiň, jigim.
Bilen bolsam, aýdaý, näme boldy? Biz bir-birimizden syr saklanjak, aýdýardyg-a bir-birimize. Aý bolan zat ýok daýyjy. Göwnüň ötür. Aýtjak gämi. Bolýa aýtmasaň. Menem düýnki Sähra aýt diýen zadyň aýtman. Haý oň hökmanygam ýok bolaýmasa. Näme boldy?
Sähra bilen tersleşdiňmi? Ýok-la.
Tersleşer ýaly oň bilen gürleşip görmesem näme. Men ony gowy görýändigimi diňe sen bilýäňä. Hawa, bilýän, ýeri näme boldy? Howty meni gürletme, jigim. Sen Sähra meň aýdanymy aýdaňak gerek? Ýok, aýdamok. Bu gün Sährany görmedim. Ertir görsem, hökman aýdaryn.
Howty sen oňa hiç zat aýtma. Onsoňam Sährany gowy görýändigimi, jigim, diňe sen bilýäň. Syr ikimiziň aramyzda galmaly. Söz berýäňmi?
Hä, näme boldy? Sähra gowydy ahyryn o sen gowy görýä bilýänä men muny ýa mekdebi gutaryp üýtgediňmi.
Heý jigim watan öňündäki gulluk borjy murta goýun ondan galanynam görüberýäsdä.
Wagty gelende aýdarsyňda.
Merjen. Men saňa düşünýän. Ýöne senem maňa düşünäýä. Wah, düşünýän-le, ýöne. Ýöne?
Ýönäň näme, Merjen? Dogrymy aýtsam, men näme diýjegimem bilemok. Onsoňam, ene-atamam meni.
Näme sen, Merjen?
Ejem meni öz doganynyň ogluna berjek bolýar.
Onsoň, a sen näme diýdiň?
Men näme diýeýin, Çary?
Okuw okajak diýdim, garşy bolmadylar. Soň okuwymy gutaraýyn diýdim, garaşdylar. Indem görýäň-ä, işe başladym. Sawçylaram her gelende bir bahana tapyp, gaýtaryp otyryn. Indem ejem aglap otyr, ýeke erkek doganymyň ogluna bar diýip. Merjen, Indi men näme etmeli? Sen diýýän sözüňir bilýäňmi? Men seni söýýän-ä, Merjen. Ene-atany naýyrda aýdyp bagtly bolup bolarmy? Näme diýeýin? Ykbalymyza ýazylandyr daçary. Ýok, Merjen. Bu ykbal däl. Sen ikimiziň şunça ýylky söýgümizi ykbalyň üstüne atjak bolýaňmy? Mende näme günä bar, Çary? Senden haýyş. Maňa azajyk wagt ber. Ykbalyň üstüne atyp, birden durmuşymyzy öz elimiz bilen bulaşdyraýmaly. Çary, türkmençilikde kakaň ýüzüne gelmek gelşikli däldir. Eşdişime görä, seň kakaň kesir adam. Biziň söýgümiziň beýle jemlenmege haky ýok, Merjen.
Bilýäňmi näme? Halypalarymyň biri maňa şeý diýdi, Durmuş, bu bir teatr. Her kimiňem öz oýnamaly keşbi bardyr. Görýän bol, biziňem oýnamaly keşbimiziň soňy şeýle soňlanmalydyr-da. Ilki söýmeli, soňam unutmaly. Ýok, Merjen. Ikimizem ol keşbi gaty gowy oýnadyk. Söýdüm. Indi hiç wagt unutmaýan.

Wah Aýna jan sözümiň yzyny diňlesene.
Howwa.
Wah ony diňleseňä oň özä barjak däl diýýä. Doganyň oglunamy? A gyz, Howwa-da, onnagyň görseň. Gül ýalak ýigit-dä. Ýokary bilimli, özem syratly. Belki Merjen janyň öz halaşýan ýigidi bardyr? A gyz. Aýna jan. Söýeni doganymyň oglundan gowy boljakmy? Ýogsa-da, men Merjen jany seň ýanyňa ugradaýyn-da. Wah, bilmedim-dä. Beýle ýagdaýda maslahat bermegem kyn, Enegül jan. Eger gowy görmeýän bolsa, göwnetmegem-ä kynrak bor. Bolýa, Enegül. Diý diýseň, diýäýerin. Näme-de bolsa, ýüregindäkini-ä bileris.

Ertirden bäri şol aýagybişen towuk ýaly girdiň-çykdyň durduň-aý. Waý, neme-dä, kakasy? Hany aýdybersene, bolmanda-da seň gowurryň tapmajaňy bilýän-le. Waý, özüme galsa-ha, waý, aýdyp aýtmaz ýaly üýtgeşik zat ýok-la, kakasy. Ogluň aýdýan zatlar-da.
Näme diýýär ol? Ýa ýene öýlenjek-gä diýýämi? Hawa, onam diýýä.
Onam diýýä? Ýa başga zatlaram diýýämi? Waý, neme-dä.
Ogluň-a Aman agalara gitmäň diýýä. Gitme diýýä?
Hawa, kakasy, gitmäň diýýä.
Seň şonyň bar-a aslynda? Diňe meňkimi şo çaga? Bir zat bolsa seň şonyň diýäýýäň. Nämesi barmyş oglujygymyň? Oguljygym, oguljygym.
Bolmanda-da şeýdip hülli-hülli edip ýörseň ondan eşitjek gürrüňiň şodur. Ilden üýtgeşik näme edipmişin?
Onsoňam çagamyň göwni ba, göwün bereni ba.
Göwün bereni ba? Men oň gözüne görkezerin göwün bermäň nämedigini. Han dur. Oň göwün berip ýörenini senem bilýämidiň? Görýäňmi, men böýde bar zatdan habarsyz. Waý, men hiç zat bilmesem näme?
Onda nä özüňden tapyp aýdyp otyrsyňmy? Waý, özümden taparyn, özi aýtdy. Kimiň?
Wah, çagajygym söýendir-dä. Ýeri onsoň, oň göwün beren gyzy kimlerden, kimiň gyzymyş? Men-ä bilemok. O nähili bileňok? Wah, o gyz biziň tanaýan ýerimizden däl, kakasy. Nireden onda?
Balkandan. Balkandan? Hawa. Ogluňa aýt. Gaty gitmesin. Amanyň yzyndan başga gyz alyp bermeýän şoňa. Oňa başga ýol ýok. Bar çaý demle kellämi agyrdyp durmada. Hum, borda kakasy. Beh.
Hany göreli. Meneme Amanyň yzyny gelin edip şu öýe getirin.
Wiý, ýogsa-da Merjen jan, men senden bir zat sorajakdym. Gel, geç otur. Bor, bor.
Hawa, soraberin-je.
Soraýa diýip aýyplaşma, Merjen jan. Halaşýanyň dagy barmy?
Näme, gelneje?
Çekinme, Merjen jan, aýdyber. Wah, ejem size baryny aýdandyr-a, gelneje jan. Wah, aýtmalysyny aýtdy, ýöne ol ýigit sen göwnäňokmyşyň-a. Näme o ýigidi halaňokmy ýa? Gelneje, siz ejeme aýdyp beräýiň-de, meň öz gowy görýän oglanym bar. Ejem sizi diňleýär-ä. Sen Merjen jan alada etme. Gelip syryňy aýdanyň gowy boldy. Wagt hemme zadyň dermanydyr. Ine azajyk wagt geçsin, hemme zat gowy bolup gider. Belki şeýle bolsun-a gelneje. Wiý, ýogsa-da gelneje, men ol oglanyň suratyny görkezeýinmi? Hälden görkezmeli-dä.

Tüweleme diýen-ä. Hezil edip ýaşabermeli döwür-ä belli. Her nä gowy günler görmek meň maňlaýymda bar eken. Muňa-da şükür edýän Allam.
Waý ene, kim bilen gürleşýäň?
He, altynjam. Adam aşa begenende, içki pikirini daşyna çykarasy gelip dur-da, balam. Onda senem begenip gürleýäň meni. Howwa, balam.
Bakýaň, elimi ýuwýan welin, gyzgyn suwum, sowuk suwum akyp dur-da, balam. Öz ýaşlygym gözümiň öňüne gelip dur-da. Häý, o döwürler dagy suwy Alla goradan ýetirdik. Suw çekip, şu gerdenlemimiz çöker giderdi-dä, balam. Ynha, siziň odun çekip ot ýakmalasaňyz ýok. Hemme zat ynha, ine şunda bişiribem bilýäňiz, düşüribem bilýäňiz bana. Haý, şu owadan jaýyň içinde agtyklamyň arasynda ýaşar diýip pikirem edemapdym.
Aýnajan düýnki çykyşyňa gaty gowy boldy. Aýdymyň göwnüme ýarady. Göwnüňe ýaran bolsa bolýa gelneje. Nesip bolsa ogluňa ýöreňde aýdym aýdyp bererin gelneje. Çary jana öýermeli. Men Resul tanaýan, uly ogluňa tanamok. Wiý sen Çary jany görmediňmi. Ýok gelneje.
Çary janyň öz halaşýany bar. Gowy-da şol. Wah.
Sen meň derdimi gozgamasana, Aýna jan. Wah, kakasyny göwün edip bilemok. Kakasy göwnänok.
Wiý, ýogsa-da senem Balkandan-a, Aýna jan. Hawa, gelneje. Näme boldy? Çary janyň halaşýan gyzam Balkandanmyş. Hä, şeýlemi? Wah, gelneje, Balkanam uly ýer-dä.
Onyňam dogry. Wiý, Çaryjan ne şu ýerde işleýä, Aýna? Ýaňja jaň etdi, eje garaşaý, özümjik alyp giderin diýip. Waý, ine Çaryjan-la şu.
Çary! Seň ogluňmy şu gelneje? Hawa, uly oglum Çary jan naşy.
Hä, inemjan. Hä, inemjan Nurbi, inemjan. Gel an enem. Geldim bala.
Kümüş saçly enemdir bi. Geç ani, geç otur enemjan. Hä, Resuljan, oňatmyň oglum? Haw-wow enemjan, gowy. Gowy bolsaňyz bolýa. Resuljan, senem-ä gulluga gitmeli balam. Haw enemjan.
Gitseň sag-aman gidip gelgin, ýöne gowy gulluk etgin bala. Hökman enemjan, hökman. Altynjan, Haw ene. Bir zat soraýyn diýip ýördüm. Sora ene.
Çaryň aljak gelinligini tanýaňmy? Hawa-da. Amanyň gyzy boljak bolsa erbet maşgala bolmaly däl. Şeýle dämi Resul jan? Özem-ä seň bilen deň-duş bolmaly. Haw-haw ene.
Ene, kim aýtdy saňa Çary Aman agaň gyzyny alýar diýip? Wiý, kakaň özi jaň edip aýtdy-a maňa. Men-ä şeýle bir begendim-dä. Amanyň maşgalasy bolsa gowy maşgala bolmaly. Onsoňam enesini görse gyzyny al diýipdirler. Öýlenjek gyzyň enesi terbiýeli bolsa, ol ýerlikli maşgala boldugydyr.
Enejan, Aman agaň gyzyny Çary alyp bermäge sizem razyda. Wah meni razyda balam. Ene siz bul öýde nämeleň bolup ýöreniň habaryňyz ýok. Näme?
Bu öýde näme bolup ýör? Aý Çary. Jany bir sagmyň? Ýok Çary däl. Aman aga. Altyn, gerekgär. Aýtjak Resul enem hemme zady bilmeli.
Ýör hany, Altyn, seň bilen gürrüňim bar.
Wiý, men-ä hiç zada-da düşünmedim.
Näme, Resul? Sen eneme sähra barada hiç zat diýme. Näme üçin diýmäýin?
Ejemiň çara aýdanlaryny eşitdim. Näme eşitdiň? Kakam Aman agalara Çary üçin sährany dilemäni etjek bolýar. Onsoň Çary näme diýdi?
Aýt, Çaram razy bolandyr-la. Dur hany, sen razy bolandyr diýip gowşak gürleýäňmi? Öz gulagyň bilen eşitdiňmi razy bolanlaryny? Ejemiň aýdanyny-a eşitdim. Çaryň näme diýenini bilmedim. Ýöne men bilýän, ol ylalaşandyr. Nädip bilýäň?
Kakamyň başga yz alyp bermejegini bilip. Baýam lalaşar. Näme, Çary öz söýgülimi aljak diýip, kakamyň ýüzüne gelip, näme aýak depip durar öýdýäňmi? Şoň üçinem eneme hiç zat diýme. Maňa agam bagtly bolsa bolýar. Oglum, Çary bagtly bolsa bolýar diýdiňmi bala? Hawa, enejan.
Wah, men-ä begenýän-dä şoňa. Çarjan Amanyň gyzyny alsa bagtly bolar. Wiý, Altynjan, sen ýaňy bir zat diýjek bolduňmy balam? Aý, ene, neme-dä? Toýuň başagaýlygy, kakam gapyda delýär, biz toý mekanyna delýäs. Wiý, bala, ony öýde dederis. Toý mekanyna dederis balam. Heý, oňam bir başagaýlygy bolarmy?
Men saňa bir zat aýdaýyn. Aýt, eje jan. Biz öz dünýämiz özümiz döredýäs. Hiç haçan meňki ugruna däl, meňki bolmaz diýmegin balam. Sebäbi oglum. Bu sözler seň ykbalyňy hakykatdanam peseldip biler. Meň bolsa ýüregim syzýar. Sen Merjen jana hökman öýlenersiň.
Nädip syzýaň, eje? Ony syzmak üçin ene bolmaly. Eje bolmaly, çagam.
Agam. Ow! Bir zada gaharyň gelýä. Bolşuň-a bir hili.
Bolşum näli? Näme, öňkaňa meňzämokmy indi?
Agam, maňa näme gahar edýäň-aý? Hä, ýok inim, men saňa gahar edemok. Öz-özüme gaharlanýan. Nemede agam?
Nämede? Näme inim aýdyber. Men senden bir zat soraýyn diýip ýördüm welin.
Näme sorajak bolsaň sorada diýinna. Nemede agam? O Aman agaň gyzy Zähra bara.
Indi senem meň derdimi gozgajak bolýaňmy? Senem indi maňa Sähra öýlen diýjek bolýaňmy? Şeýle maslahat berjek bolýan bolsaň maslahatyň üçin sag bol inim. Agam Sähra öýlen diýibä maslahat berjek bolamok. Ýöne kakamam özüň bilýäň. Ol öz diýenini edýär. Aý onuňam kakamy ýok diýip bilermikäň. Bahym seň üçin Sähralara gudaçylyga gitjek bolýarlar. Näme?
Gudaçylyga? Gitmän geçerler gudaçylyga. Bilýän, Sähra gowy gyz. Ýöne men Sährany gelnim edip alyp bilmerin. Men ony öz jigim ýaly görýän.
Sag bol agam. Senden eşidesim gelýän jogaby eşidäýdim öýdýän.
Resul jan jigim.
Hawa agam.
Sähra jigim görseň, meň adymdan salam aýt. Hökman aýdaryn. Sag bol agam.
Görýän welin, sähra bilen Zergulyň arasynda söýgi bar öýtýän. Görsene bu bolýan zatlary.
Çarjanyň özi halaýan gyzy bolsa, sen şonam alyp berersiň. Men seň aýdanlaryňy hä diýip aýdyp biljek däl. Meň aýdanlaryma düşündiň gerek, oglum? Düşündim, eje.
Sen iň gowusy bu maşgalanyň ene-atasyny razy edip, toý tutup bereli, oglum.
Beh! Ejem-ä gazaba münüpdir. Gowusy Güljemal bilen ýola düşeýin-le. Nesip bolsa bararyn, görüşerin. Bir ýol bilen, olaň özlerine närazylyk bildirer ýaly ederin.
Çary, Çary jan! Waý enesi, bu buşluk! Eýgilikmi, gelin jan? Han Çary jan nirde? Eýgilik-le, enesi!
Näme boldy, eje? Arslan petek alyp gelipdir.
Aýy goýa. Ho-ho ho.
Maňa şoň salgysy gerek. Kimiň salgysy gerek eje? Oý, sen şu halaşýan gyzyň salgysy. Ahyrynda kakam göwne doglum. Bar onda salgysyny ber o gyzyň.
Merjen, men saňa aýtdym-a, öýdäkileň gara çyn diýip. Indem bar-a, meňkä aýtmak, galanynam özüň çöz. Olar-a uzaklaşdyrman, siziňkilere barjak diýe. Waý, Çary, men saňa aýtdym-a ýagdaýym, düşün-ä senem maňa. Kakam içjek diýip gyssap dur, Merjen. Şonuň üçin ikimiziň aramyzdaky gatnaşyklara sähelçe sarpaň bar bolsa, öýüňizdäkilere duýdur. Waý, Çary, şu wagt bir şeý deme-de.
Dagy men näme diýeýin, Merjen? Iki arada halys aňkam açdamy? Sen beý diýýäň, öýdäkiler başga zat diýýär.
Hany bolýa-la, gaharjaň. Menem saňa düşünýän-ä, Çary. Ýöne indi men näme etsemkäm? Nätse, momaý Merjen. Jaň edip öýüňizdäkilere şu meseläni düşündirersiň-dä.
Jaň edip?
Hawa, jaň edip.
Waý, men-ä utanýan. Aý, bor onda. Sen jaň etmeseň, özüm jaň edip aýdaýaryn. Kime? Kime bolsun. Siziňkiler aýdar.
Öýe jaň edip aýtjak bolýaňmy? Ýok-how, jaň edip aýtjakka, öýüňizdäkilere baryp aýtjak. Gara şuw oturyberiň, ertir size ejem bilen kakam ugratjak diýjek.
Seň ýadyňa oýun düşýär. Saňa-da oýun et diýseň.
Meň oýnuşym saňa ýaramaýan bolsa Merjen, onda çynyňy et-de, Merjen? Sen meni eşitýäňmi?
Eşitýän-le, Çary.
Onda näme etsem diýýäň?
Hany men biraz pikirlenip göreýin. Hä, sen onda pikirleniber. Sen pikirlenýänçäň öýdäkiler size barybam geljek.
Salowmaleýkim. Salam.
Waleýkim essalam. Petekleriňi görkeziň ýaşuly.
Petek?
Hany Güljemal petekleri ber. Waý, nämäň petekleri?
A-how, öňem gijä galyp geldik biz. Waýy.
Ýol petekler, how, ýol petekler. Waý, men-ä bilemok, kakasy. O näme sen bileňok? Men almasam näme? A-how, o petekler sende dämi näme?
Maňa petek berenim ýadyma düşenok. Sen jübüliňe salan bolaýma gowja seredany. Hä. Aý ýok-la. Meň jübime salanym ýadyma düşenok.
Gowja seredany. Ýok, bu ýerde däl. Hä, dur hany. Hä, ine bar eken. Aý-how, seň bilen ýola çykarlyk ýok-how. Bar zady bulam-bujar edäýýäň. Ine ýaşuly münüberin. Ýör hany. Haý.
Hany ýör. Şumy?
Hawa şu. Otur-da ýerleş bakalym.
Waý, kakazy, işim gaýtdy. Ala, indi näme boldy? Saçak diýip alyp barýan torbam galypdyr. Waý, indi nätsemkäm, kakazy. Oň içinde o gyzyň salgysy ýazylan kagyzam bardy-da. Bolupdyr onda. Seň edäýjek zadyň-da şo. Waý, indi näme ederis? Balkanabada aýlanar gaýdyberseň. Oguljygyma näme diýeris? Oguljygyňa-da gyzyň ene-atasy göwnemedi diýeris. Näme gep ýok? Oý.
Kaka Züje torbamy? Ha?
Torba? Hawa.
Şoda, şoda men gözläp ýörenim.
Ala kene men aňkama aşyrdyň aýtman. Bar eken dagy.
Iki, üç, dört, hä, bäş, alty. Umumy otuz alty sany.
Çary, barma-da? Hä, bar ol aşyk. Marketlere aýlanyp gördüňizmi? Hä, gowy aşyk, aýlandym. Önümleň geçişi nähili? Gowy aşyk, önümlerimiz gowy geçýär. Maňa esasy şu önümleň hili gowy bolsa bolýar. Bu süýji kök önümleriniň täze görnüşleriniň geçişi gowumy? Gowy gowy başjak.
Bir alan adam ikinji sapar hökman alýa. Esasy halka ýaramly önümlerimizi öndürmelidä Çary. Ýekeje minut Çary. Bolýa. Alýo. Ýaşyl köke bir. Salowmaleýkim. Üç, dört, bäş. Hä, gowumysyňyz? Guty galypdyr.
Aşgabadyň ýalkymynamy? Bolýa, bolýa, häzir işgärlerimden ugradar. Sag boluň. Çary, Aşgabadyň ýalkynyna şu önümlerimizden ugratmaly. Bolýar başlyk. Sag bol. Sag boluň. Salam.
Salam.
Hä, gurgun muň gyzym.
Bagyşlaň, meňem ýerim şu ýerde bolmaly. Gel, geç arkaýyn. Çekinme, Sag boluň. gel.
Güljemal. Hälden bäri syn edýän weli. Tüweleme. Seň ýüzüň-ä gülüp dur.
Waý, dagy näme? Oguljygymyň öz saýlanyny alyp bermek üçin barýan. Ynha, nesip bolsa, Aý ýaly gyzdyr görseň. Hum.
Haý, näbileýin-le. Tanamaýan, bilmeýän ýeriň hakda öňünden bir zat diýmegem-ä bir hildir özi. Sen gaty bir begeniberme, Güljemal. Baraňsoň pikiriň üýtgäýmesin. Goýawor, Arslan, diýýäniň näme seň? Agzyňy haýyr bilen açaweri. Ak ýoldan barýaň. Niýetiňi bir ýagşa tut. Oguljygymyň saýlanyna göwnümiň ýetjegini bilipjik durun.
Aý hawa-da, oguljygymyň diýenini etjek diýip indi şeýtde otur. Waý, nädip oturanmyşym men? Gül ýaly, onsoňam seň bolşuň nähili? Ogluňa ýörjege meňzäňok. Onda men nämä meňzeýän? Kakasy.
Hawa. Men bir zat aýdaýyn.
Hawa, aýt.
Haýyr işi saklasaň, şere döner diýipdirler. Meň indi sözüm gutardy.
Bä. Zenan halky duýgur diýýärdiler welin, şu dogry bolmaly. Meň niýetimi özüm aýdyp otyr. Menem-ä öz diýenimi ederin. Her näme-de bolsa, men saňa häzir syr bildirmäýin. Hany bolýaly, Güljemal. Uzak ýola barýas. Beýdip sor sorup oturmasana. Ýogsam, içiňi hümledip oturmagam aňsat däl-how. Hany indi bir ýerleşen bolsak, bir çäýnejik çaý içip bolmazmyka? Hä, çaý wagtyň bolandyr seň. Bolmasa dag ýigrimi dört sagatlabam gürlemän gidersiň-le sen. Bor-da, seň bile deň bolup oturmaýyn.
Bagyşlaň, gerek zadyňyz barmy? Hä, sag bol inim. Bir çaýnaçyk gök çaý bolaýsa-ha kem boljak däl özi. Geregiň ýok, çaý bolsun, gaýnap dur, häzir getirip beren ýa şul hökman. Hä, sag bol inim, sag bol. Bir gaýrat et. Gyzym, meň ornum ikinji gatda bolmaly. Men häzir geçäýen. Ýo, daýyjan, oturyň arkaýyn, oturyň. Ikinji gata men özüm çykaryn. Sag bol, gyzym.
Sen-ä meni begendirdiň. Wah, daýyň hälden bäri ikinji gatda nädip ýataryn diýip alada edip otyrdy. Aý, bu gijesine eýläk-eýläk öwürmek häsiýetim bar, gyzym. Şonal-a edýän men. Wah, ýere gaçaryn öýdüp gorkýansyň sen. Näme boldy? Waý artdan näme boldy? Ýaramajak bolýaňmy?
Aý alat etme geçer Güljüme. Azajyk kelläm agyrjak. Wah, eý, terledýäň, ýüzüň-ä gowy däl seň. Hany sen ýanyň bile dermanlan galmadyňmy?
Jebime salan ýalydyň welin, tapmandyryn-da.
Salan dälsiň, ýadyňdan çykaransyň. Bilýäň-ä ýola çyksaň ganbasyşyň üýtgeýändigini. Aýdan bolsaň alardym-da. Waý, gelneje näme boldy? Eýgilikmi özi? Wah, bilmedim-dä, gyzym, birden kelläm agyrýar diýip-de gyşaraýdy. Daýy jan, alada etmäň. Men häzir dag otundan ýasalan melhem çaýyny demläp berjek. Şo çaýdan içersiňiz welin, kelle agyryňyz aýrylar. Hä, şeýt, gyzym, şeýt. Wah, şeýtsene, gyzym jan.
Gyzym, men-ä dünýä täzeden gelen ýaly bolaýdym. Sag bol, gyzym. Şony diý, sen-ä. Noş bolsun, daýyjan, gowlaşan bolsaňyz bolýa. Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabyndan. Haýsy ösümlikleriň nähili kesele dermanlygy barada jikme-jik ýazylar. Arkadagymyz her bir adamyň saglygyny gorap saklamak üçin alada edýär gyzym. Il saglygy, ýurt baýlygy diýýär.
Wah, oguljygymyň halanam şular ýaly gyz bolaýsady. Nähili ýerlikli. Mähirlije maşgala.
Tüweleme. Nähili mylaýym asylly gyz eken. Eger oglum şu gyzy aljak diýse, ol-a Balkan eken. Ýeriň aňry-ujuna gitmäge-de taýyn. Şeýle maşgala edip terbiýelän ene-ata näçe alkyş aýtsaň bärden gaýdýar.
Ine, Balkanabada-da geldik. Hawa, sag-aman geldik, gyzym. Sag bol, gyzym, ýolda gowy ýoldaş bolduň. Tüweleme.
Ene-ata-aňa saňa gowy terbiýe beripdir. Janlary sag bolsun, gyzym. Wiý, ýogsa-da, siz öz barmaly ýeriňizi bilýäňizmi? Ýa size kömek gerekmi? Ýok, gyzym.
Sag-aman geldik. Özümiz taparys. Salgymyz elimizde. sizi ýoldan goýup durmaly.
Bolýa onda, sag boluň, saglykda görüşeli. Sag bol, gyzym. Bolýa, sag bol, gyzym. Taňyrýalkasyn. Tüweleme, edep-ekramly, asyllyja gyz eken. Güljemal, Gözleýän köçämiz-ä ynha şu köçe. Wah, ýaňkyja gyzjagaz kömegem etjekdi-le, oň adynam soramandyryn-a men.
Aý, senem-ä men soramalymy? Soraýmaly ekeniň-dä. Sen bir aýal maşgala özüň gowy düşünişerdiň. Waý, men sorajakdym, ýöne senden boldy-da. Waý, sen özüňi tapýan iýmediňmi? Haý, Güljemal, janyňy ýakýaň dälmi? Wah, ýaş wagtym men nähili giň adamdym-a! Hä, indi maňa duşup, şeýle dargursak, iňirdi boldum diýjek bolýaňmy? Indi bar günäni menden görýänsiň sen? A ýogsa näme?
Hansalga ýene-de bir seredeýin. Bolmasa ötegçileň birinden soraýas. Ýör! Dogra geldik Güljemal. Şularmy? Hawa. Hmm. Tüweleme. Häzir dur. Ýer indi näme gözleýäň? Şu boýunmagy dak. Bolýala näme gerek? Näme üçin dakjak gel? Uzak ýerden gelýäňä. Al. Oguljygymyň saýlan gyzyny almana gelýäňä. Sypaýyrak görünmeseň bolmaz. Özüňem ýüzüňden gar ýagyp durmasyn, ýylgyr! Aý, gyzym! Haw, gelneje!
Hany bärik gel! Aç ýüzüňi!
Salam, geliberiň! Gurgunmyň, gyzym!
Salam, gyzym! Kemallan öýümi şu gyzyň? Hawa-daý, geliň geçiberiň.
Ejeň kakaň bamy öýde? Ejem bar öýde.
Hä, ýör. Tüweleme kakasy, tapaýdyk mazaly.